Raýatlaryň saglygyny goramakmy ýa-da wezipeli adamlaryň gazanjymy? Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň elli ikinji maddasyna laýyklykda, her bir adamyň saglygyny gorap saklamaga, şol sanda döwlet saglygy goraýyş edaralarynyň hyzmatlaryndan mugt peýdalanmaga hukugy bardyr. Konstitusiýa halka şeýle hukuk berse-de, iş ýüzünde welin, Türkmenistan raýatlary göz-görtele kanun bozulmalar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şu ýylyň ikinji noýabrynda Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň ýaşaýjysy lukmanyň adyny ýazyp beren dermanlaryny satyn alýar. Dermanlary satan dermanhananyň ady Enar bolup, Ol Baýramaly şäheriniň Soltan Sanjar köçesiniň sekizinji jaýynda ýerleşýär. Şol Enar atly dermanhanadan dermanlary satyn alan watandaşymyz öýüne gelensoň, dermanlaryň biriniň ulanyş möhletiniň geçendigine göz ýetirýär. Astakygy, sewtrikasion natrisi, atly dermanyň möhleti gutaran. Watandaşymyz haýal etmän, ýaňky dermany satyn alan dermanhana ugraýar. Dermanhana işgärleri dermany yzyna almakdan ýüz öwürýärler. Möhleti gutaran dermanyň yzyna alynmagyna gadaganlygyny kepillendirýän Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan berlen buýrugy resminama görnüşinde görkezilmegini watandaşymyz talap edýär. Ol talaba çynlakaý sereden bolmady. Dermanhananyň satyjysy hem Ýarawlylyk möhleti geçen dermanyň puluny yzyna bermedi. Müşderilere nägilelik bildirýäniňi, elimde çegim bolup, sen yzyna almaýandygyňy, ýa size kanun ýöräňokmy? Hawa diýip telefona aýt. Ýöräňokmy saňa kanun agam? Sen yzyna alaňokmy? Seret, Dubaýdan gelen ýüki yzyna alýarlar, sen näçe iýminde alaňogaý? Gepet çyksa, dermanhana, Agam, bazarda bolanok o zat. Seň edýän zadyň bazarda bolanok. Düşünýäňmi? Bolýar dämi şuny? Boldy. Watandaşymyzyň kanuna esaslanmagy we dermanhana işgärleriniň jogapkärçiligi hakda ýatlatmagy gerekli netijeleri bermedi. Möhleti geçen dermany satyn alan watandaşymyz şeýle diýýär, Men Baýramaly şäheriniň polisiýa merkezine bardym we bolan hadysany jikme-jik gürrüň berdim. Haýal etmän çäre görmeklerini talap etdim. Ýöne polisiýa merkezinde meniň talabymy kabul etmediler, diýip, biziň habarçy çeşmämize gürrüň berdi. Meniň başyma düşen wakany we Türkmenistanda bolup geçen eden-etdilikleri halk köpçüligine çykaryň diýip bizden haýyş etdi. Şeýle ýagdaýlarda Türkmenistanyň ne polisiýa gullugy, ne-de prokuratura işgärleri halkyň arzyny diňleýärler. Dermanlaryň aglaba böleginiň möhleti dolanlygy sebäpli, gutuly däl-de, Ýekän-ýekän satylýar. Näme üçin beýle edilýär? Sebäbi ulanmana ýarawlylyk möhleti gutyň daşynda görkezilen. Kaliý permenganat, ýagny halk içinde margansowka atly bilen tanalýan dermany we wodorodyň peroksini asla satyn almak mümkin däl, ýagny asla satylanok. Döwletde höküm sürýän bidüzgünçiliklerden ýokary wezipeli emeldarlar peýdalanyp, jebri we pidany çekmek bolsa garamaýak halkyň boýnuna atýarlar. Bize ugradylan çekdäki telefon nomere birnäçe gezek jaň etsek-de, jogap beren bolmady. Polisiýa gullugy we dermanhana işgärleri möhleti gutaran dermanyň näsag adama nähili täsir edip biljekdigini gaty gowy bilýärler. Möhleti gutaran derman näsag adamyň bedeninde garşylyklaýyn reaksiýa görkezip, netijesi has pajygaly ýagdaýa-da getirip biler, elbetde. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň bir ýüz ýedinji maddasyna laýyklykda, başga biriniň saglygyna bil kastlaýyn şikes ýetiren şahsyň üç ýyldan sekiz ýyla çenli azatlykdan mahrum ediljekdigi aýdylýar.